Tuchun hi kan ti lai cu ti ho paoh han an si ko lai. Kan Khrihfabu cio ah kan Khrihfabu cio ah bawmnak kan nei hna i pa le sunlawi ni kan ti lai cu ti nan hmang cio lai tiah keimah lawng ruahchannak kan nei. kan i lawm timi kham asi bik vun chim ka duh tu zan lei ah rungtlang au thong rak kan bi mi hna nan zapi chungah kan i lawm timi ti kham asa lawm na vun chim ka duh cun hnu ah kan ni kan live hi offline kan tele jate a hnu zong khar kan zo mi khanan tam ngai kan i lawm timi ti kham chim ka duh e tu zani biruak vun som ding hi kain kan upa uh, kan ruah lo nak sau ngai chang tu sau non te kan hmu te lo i uh, zapi zong ne dak thei theu lai tia ka ruah a hlan leo ra ka po lai tang dak kai ka ti kha zekin ta lai lai tang ye am speak voi khat a coronin ra ka tam pin ra kai liu umok umtu kan te la chuti na kan thu kan yalai ti bantu kan thei lo liwa a ruwa nak tampira kan cheu chun ama ni chuti leu khati leu asilai ti bantor chimi tampi hi atling zong tling i amah pumpak zong live aa thlahmi tete ah khan a ngaitu zong khan rak tam ngai i cun karlak tete zong khan ka bantuk hot issue kan tele cu kan neih po hin ka som ton mi se keimah ta cun ka ti theo ruanak cheu tu bantuk ni ka chep mi se keimah nih cun ani hi experience bak na nei mi se a caan cawn lo in pumpak in tampi kum tampi rak tonmi le zekin te lai ama pumpak hmuh tonmi bak si ti khan a bichim e ngai zong nuam ngami si timi ti ka mun chim ka du i theitarnak hi i tu alang mang hau i kan mene tu alang mang ko lai mi thar te kan um peng ram leng zong kan zo minen um ram chung zong in te an um cha hen tu zan host tuan ni keimah pa sian ka si rungtlang au thong na keimah deu hi full time deu na tuan mi ka si ti mi te kha thei tan abun tua than ka du e tu chu hi ka tu zan cha kan som mi kan um kha thei tan abun tua than ding ka vun som mi ruang cho na min la tu zan na lu nak le na min me puma dan cha khan na screen page imin khan an ru asul la tia ka ru cha khan thei tan abun tua ding ka mun som cho ka lai khalom ah siseh a pakhatnak ah keimah ka vun ime satlan te ah vun chim ka vun duhmi cu ka hin chan chan kan nau siseh pa siang siseh a caan pek in rian nan tuannak ah na rak kan sawm ve i tuzan caan ah na zipriat le cheu kan ti na tein keimah lei in connection a tlam tlin lo ruangah a kan vun tlai donak si i tuzan i a rak kan zohtu ram chung ram leng ummi kan laimi chinmi phun nan za tein rak kan zohtu hna nih a pakhatnak bik ah keimah ruangah kan vun tlai dohnak si rak ka ngaithiam u rak kan ngaithiam u ti ka vun nawl kan duh hna i kei cu mi zong nih na kan theih mi zong nan um lai thei lo nan um lai ka min cu fung hmung ka si i tuzan i keimah ka lai i a rak langmi tu kha biak lian timi tu kha cu keimah nih ka min hika US min si caah khan keimah ka min tak lai tlang ah fung mung ka si i ka sang dor thar cheri langme thu diarmi ka si i atua hin ka hin US ah khua kan sa i New York State Buffalo ah kan in chung ten khua sami kan si tu zan caan ah hi bantuk in keimah zei tlingtlak lomi rungtlang au thong nih na van kan sawm ve tikah khan lawmhnak tampi kan ngei mipi nan cung zong lawmhnak tampi ka ngei i tu chun kan phakmi cu bawipa thawng in nan zate ramchung ram le happy father day timi te kha vun chim kan duh hna lawmhnak tampi ka ngei Sisai kan i lawm tuk i uh, ka chim bantuk khan uh, Laimi hi ral kong he peitlai cun kan rak tong bal lo kan tel cu te cu hlan zong lai tlang hi cu a rak daih biknak kuram pumpi ah uh, ral thawh lonak ram kan tel cu state a rak si tawn i sanatin uh, 2021 cu hi bantukin kan ton tikah kawlram han alinsa bik state bantuk khan kan tla vi cang bantuk tikah khan mipi nih zeitin kan thut dir lai ti bantuk kha kan theih lo mi tampi i ralrin awk tete zong si ahcun ralram ah khonden sual si zong te bantuk tiang kha cu hlan zong ruahnak tampi na kan peng na kan chim caah kan u fung ne chung kan lom tuk ti mi kha keimah pumpa ke chim ka du kan nau le tampi sin zong in lomnak hi ka theih theo ton a zing te feedback te zong mu ma ruang khan a tu zan thar lom na ka vin chim than i atu ta na masbika vin hal ka du mi chu tu thla te hi jun thla te hi tlom pal te a man sel a hot pa ngai ngai chang atu hi ha kha khuchung zong a hen a ral sang pawl he an van sang pa ngai ngai chun a zengin tala an mara kap lei zong na plan man tung an nei ti man tung zong kan chim kha ka vun thei fuk fang ke ma chu ka fiang lo sky strong rang a lai tlang lei hi ra ka pol na he a tam deuh in te vunchia na tim ti bantuk hna kha ka rak theih i hi bantuk kong he pihla hin ta na theih mi um elma zei ruangah dah sky time an vun chap ralkap tha tam tak te an chap nak sulam pe di si lai mo kata lei in a kan ti cha ma si si lo le tei ma kan du lai si lo le zai zai zai tang ruangah tam pium lai nang man ruwa nak te kha vin kan chim ding in ka vin in som ta okay she said I a pakhatnak ah mah chung kan van luhlan te ah hin atu lio ah kanmah Laimi Chinmi nih ramchung ramleng ummi nih a tlangpi in kan caan kan ngeihmi chungah kan kau i kan zoh i kan bihmi cu kan ram dothlennak kong hi le ralhrang le kan ralkap pawl an i kahnak thawngpang hi a tam bik in zatek ah sawmkua nih cun kan zoh lai tiah zumhnak ka ngei cu chung ahcun kei zong a zoh mi khan kar i tel ve i kan nih ram leng kan um cang tikah hin kan mah zong atu ka kan chim mi le ka chim lai ding mi le ka ruahnak ka chuahmi hi a hmaan dih lai ka tinak si lo sihmanhsehlaw a tlangpi in tui ka kan host nih a ka halmi kha keimah ka experience ningin ka vin chim ve lai i za za a hmaan dih lai cu ka chim kho lo sihmanhsehlaw a tlangpi cun za sawm kua cu a si hrim lai tiah keimah nih cun zumhnak ka ngei i mipi zong nih khan kha kha ka zumhnak le tuzan ka chimmi kha nanmah nih cuai thlai zia rak kan thiampiak ti kha pakhatnak ka vun nawl i vun chim ka vun duhmi si I ralhrang Kawlram ralkap nih hin a tlangpi in taisit an ti ral an tuk hi ṭhal caan zungzal a si. Ṭhal caan a ral an tuk pa in ramri lam hlat deuh i a ummi ah khan rasen yeikha pawl kha chanh pah in an rak tuah lengmangmi si. I atu zong hi ralhrang an tum an kai ti an i chok leklekmi khi a tlangpi in a tam deuh cu hriamnam le zenthong le tuktak an chap pa in eidinmi rasen an kuat pa mi nak hi a tlangpi chan si. Cu bantukin tunai i kan biahalnak i a vun sawh duhmi cu Sakain le Chinram hi ral an chap lai maw ral thazaang an chap lai maw si a hmaan bak kakha cu ka chim ngam ve an chap a chap zong an chap rih lai ti ka ruah a ruang cu ral doh tikah ṭhal caan ah hin an doh zungzalmi khuapau caan an doh lo atu hi laitlang lei ah fur ruah a sur cang cucaah cun hi hlan te ah hin thazaang batak te an chuah lai i zei tiang dah hi sakain le chinram hi kan nor khawh lai i zeitin dah kanmah nih uknak thazaang tha dong kan lak khawh lai timi cu an tuah hrimhrim lai a tuah zong an i thawk cang lai tiah zumhnak ka ngei Hi cucaah cun fur a tlak hlan te ah hin an tuah hrim lai caah mipi zong nih kan um kan kalnak khual kan tlawnnak motor kan i citnak a siseh leng kan chuahnak a siseh ralring lo in vun um hna usih law timi te kha ka vun chim khawh tawk siseh law a tlamtling lo tuk men lai a khen zong cu ka kheng tuk men lai lo ka lawm Siseh kan i lawm tuk. Hi zapi cu atu bantukin ral kong cu kan thei lo lo lo. Keimah pumpak zong ka thei bak lo. Hi tahchunhnak ah Thlantlang ralkap khi an chimmi zat khi aa dang cio i ti. a kan kan hal te khan atu bantuk in kan ni pahnih hi bru a chi mi zeima kan nei lo lak suak re tu hi bia ruwa mi kan si ko cha phun nang kan nang ma dong kan ruwa tha lo thlan tlang ra thang ke cheu kan som re um te cheu kan zakhat um te cheu kan zan ni in si thu man sin te macun hakha rungtlang zong kan sivi ko uh, zeizat an um ti khi kan hei thei hna lo mipi nih cun i hakha kini kum kum khat chungah CDF ralkap uh, kan ralkap hna nih an kah mi hna tam ngai se cei lak tin ka hna mo i nangma na ru anak a khin atu khe thantlang phong khe zidan tang lai ru anak kha va chim se ko mo i hakha khe te zizat phong sang dan um ha aruang chu hakha khe Hakha Myuk ni lawng cu si lo nain Hakha Falam Thlantlang pehtlai kan mah Hakha CDF ralkap hna nih ran tukmi ah hin tam ngai thi sin hi thum rang lon ka hna kum chung khan asinate ralkap kan tang peng ri Thlantlang zong khim mo ke bantuk city ka na chim bantuk kan rak chappa lamang achan chan helicopter te rak tum ti kha kan hai thai ye ma pin cun ar kai mi zong kha motor a kai che mi zong kha ho ne amilu rel ko sa lo ru dom cheu chim city ka khen nang man hei ruwa nak so thlan ta hi ze hrang da hrang dan tang lai ten ru ei ha kha hi ta a ze za hrang hrang hi dan um ha ten ru ti mi ti kha ko in hal ko okay semo e Cu minung thazaang pazat dah an um ti hlan te ah keimah nih ka lung a um ngaimi pakhat vun chim ka duhmi cu. Ral hi kan i kah hna tikah hmaitonh tatak i i kahmi mithmuh bak i i kahmi hi a har. Hohmanh nih thi ka ṭih lo a timi hi an ka lawng in a chim sawh seh a ṭih lo khi kan um lo. A ṭih deuh le ṭih deuh lo khi kan si. i atu chim ko su law kan ralkap CNA CNF ralkap hna sin hlah seh CDF kan ralkap hna sin hlah seh ral cu an tuk bak an kah ko hna sihmanhsehlaw ralhrang an hliam mi hna hi tutat cu an thi ti bak mi khit cu an meithal tiangin kan lakpiak khawh hna lo ahcun zaza minung cu cu kan thah hna timi khi a dik ciah kho lai lo ti kha cu kei ka pom ning si mu homan nih phun dang a ruat loin cucu a dikmi si ti ka ruah ama balte ral kan i kapi hma kan hliam hna i an meithal zong kan lak khawh hna ti si ahcun minung pa zeitat dah kan kah hna ti an chimmi khi za za khom fam tuah khawh si Cutikah kan ralkap nih an hliammi hna hi a si lo ka tinak kha si loin kan hliammi hna hi zakhat an timi hna zakhat lo zong si khawh an si. Mah balte an hriamnam kan lakpiak khawh hna lo zongah zakhat kan timi hna kha za le kul lawng an si khomi an si ṭhiamṭhiam. hi meithal timi hi hmuh bu i i kahmi le meithal a umnak lei hika hin kan um lai ti ruahdong i kahmi zong hi an tampi cucu zeiruang dah ka chim khawh ti si ahcun kanmah zong ralhrang lio i hi bantuk embut kan ton tikah ruahdom i kah hi a tam bik minung aw kan theihnak meithal khu azen khu kan theihnak kha ral an um lai ti do i kah mi an si cun atu lio ah kan CF CDF hna le kan ralkap hna nih an kah hna tikah ralkap lei cu phongnai phongnai phongnai ti an tu na pa an kah ko khakha an kah thong khan kan mah le ralkap an thi mo thi lo an thi lo tam deuh cu ruang ah ruah dom i kah kha ral do ning a hin a tlang pi cun ti khan a rak si tawn

natein lungder sakhan tum talo atu hakha uh, sorry thantlang i an chiam hina khi takkhoi pakhat si ding an si takkhoi pakhat phoi si pung te tak asi achun minung som ruk ding an si i ama balte kan hnu lei aliam cia mi karak au mi zong a khan battalion pakhat chu a yi khin hnu in zariat le a detail don ko van chim gor ka ngai thiam lo zariat le zakwa kar zariat le soviet le zate si ek tong lung shit tong lung tis ko ro ka tika pal lo chun kha kha si ding kha si na te in ral kap tha jang ka chajin chung long asi a tam bik a ke a bulmi hman awk a ṭha ti lomi kawl nih una cu kan an timi hna pawl zapi te fonh khin zathum hrawng an si i cu chungah batak te ral a do khomi kha za le sawm nga hi a tam bik an rak si tiah ka rak chim tawn kha kha ve bantuk khan atu khin tei in pakhat an chiah an ti si ahcun tayin pakhat ahcun za le sawm nga hi van dawh bak i auh hna zongah kan keng kho lo cucaah cun keimah nih ka ruahnak cun zakhat hi cu an lonh men lai lo ti kha keimah ka ruahnak siselo atu thantlang sakha na kan te a tam bik ka zakhat ti ko se an lonh na lo ti kha keimah nih ka hun ruah ning se pakhat cun hakha hakha tu cu ralkap

kha lei ah ni chochoh makhat um tikah than a cho si an zapi te in an rak chap mi hna he cun zan hnih hrawng hi cu atom bik an um lai tiah kei manin ka ruah zei ruang ati sia cun a thi mi zong an um ko lai sem hen selo a hmiau tat zong kha ralkap an si ve ca an zapi te rel hna si han cun atom bik zan hnih hi cun um lai timi te kha ka vun chim khawh tok si ti kha ka lawm siseh kan lom tuk se tu zan hi biru ase tluang ten chun comment te zong kha hal du mi nu cha hal kho si ti mi ti kha kar laka bun ten ku du e tu leu cha ral do le ra kap sining ye a thei za pi ni kan du mi se hi kai to nai comment nen ke pek mi kha ka bun hu e ra kap lu zat chim hi cho tha lai lo nen bun ti tu kha kan unau hi kan te August cio ne kanmah ta chuna kanmah CDF kan tha zang tu kan vichi men achum khun dak singa da te rakap le milu kong he kan vai chek mi khi zo anmah ne milu khen ma te ne thei chia mi se a jeng kan tara ti nong lem lo ti mi te kha kan ruwa mi sko ti mi te kha avun chim kunu sna ten kan ma le ne a jei to khong rang da an singa ti mi kha lung auto mai kan um cha khan a achung um mi umbal mi ika kan ukum hal nak si ti mi te kan chim kanu i matisi cun tu ning si a khan cun se a ha khai ra kap tha zang he thlan tlang man he kan tei lo ri lo si ko a tha zang he an ip te lo tinak se cun a amheu tat na vin ti mi ti a khan vin hal ri ko ning lo thlan tlang hin ta amheu tat ti mi pawl he ta ve ma atu ban tok zai kan telai a fa deu mi kan telai jite hi an chia ve ma ji tin ha khai a miau le thlan tlang a miau hi ta a dan na khi zi za song hrang da si ti mi ti ta na bin kin chim ko le ma okay e meithal ti mi chu a phun phun an um e ma balte kan ni chu adong nak bik karak tuan chu kum thong hi le kum nga khasi atu i a vun tuak ahcun kum tam ngai kha a va luan cang nan zeitluk pi hmanh in va luan ko hmanh selaw kan mah lio le atu lio cu a zei pipa khi tam tuk cu a thei dang lem lai lo amah balte kan mah lio i tei le yin jet fighter pawl le atu jet fighter cu van le vawlei aa dang ha ta Cun hlanlio kan ni chan ah drone te hna cu um lo, tucun drone te hna khan hei ngei ve hei ti ko seh. Ah technical lei cu an sang. Natein a hman zia balte cu an thiam tuk lem lai lo. Kawl ralkap cu kan theih pah dih ko hna i an ngeihmi hriamnam hi an duh ning tluk in zaza cu an hmang kho lai lo. Hmang kho hna selaw cu kanmah kan Chin ralkap zong nih hi na kan har doh, kan doh hna hnga ta. i atu ahhin cun an ngeihmi thil hi tutlupi cun aa ṭha hmanhselaw duhning cu an hmang kho lo timi kha pakhatnak ka vun langhter ka duh i a mheutat timi hi a sullam cu a mheutat hi ralram ah a kal poh ah ṭeyin hmu nih ukmi si loin biuha a tlawm bik biuha mu nih ukmi si tawn Cucaah cun Thantlang ah hin a hmeuhtat cu a um lai lo. Hakha hin a um lai. Cun a hmeuhtat timi cu direct i kahmi pawl hi a si lo i indirect in tuaiwa in van ah a va zuang i khitik hin a va tla chan chommi pawl khi a hmeuh deuh cu a si. Cucaah cun Thantlang ah an chiah si ahcun Victoria khi doh an timh cang timi khi vun ruah awk khawh si. i tu caah atu a thantlang khi teisit an si lo i khan si te ummi an si caah hin thantlang ah a hmior ta cum lai lo yati cun te te e ka mi si lo lam nai te ka mi pawl a si lo caah Hakha nih a chiahmi nih khin Thantlang pawng tiang khi cu zeimaw ca cu control kho ko caah Thantlang ah khin cun an hriam ngan ti hitluk chawva tampi cun kal tikah minung nih phar awk a ṭha lomi motor bak i phorh a hauh lai caah a herh zong a herh rih rua lo ti ka ruah a herh a si hmanh ah a motor bak an kalpi ding a si caah an kalpi duh hmanh ah kan ralkap hna nih zeimazat an kham khawh caan he an kalpi lo khawh zong a si kho men sina atu tiang ah ka zoh ning ah hin cun kei nih cun a miotat cu thantlang a chia ah khin zeihmanh sullam ngei lo timi ti kha ka vun chim duhmi si alom. Mah na vun chimmi cu pa zekan te lai zapi ne kan van thei du ngai mi si rua tia ka rua ana vun chima kan vun phiang ngai mi cu um amheu da thi thlan tlang a a um lai lo tia na ruah mi ha ke ma zong ka zup ngai vi i a mah pin cha tu hi ra tho nu khan thantlang le hi mo to lan hi ke ma pum pa thei ri lo alan an ti ma khan voi khat kha ti mi da kan rak po e za pi thei se te mo to ngan hi alan hi kan thei na lo nguen i a chim ban tuk te khan a ma cha khan tu zan ho vin som nak se ta je gen telai tampi kha a tha jang vunum deu i tu hi thantlang ke an ma long cha lengan hei pet lo te atu tiang khi khan sit bantuk num le timi zong kha a hman ngai ka ruah a ruang cu thlan tlang pi kan chuak ve lo cu tu khe kan nau le nan baka nan va pe hna sanai pa ne an dakka anai ti bantuk ka si a tengin telai ma cha kan nangma beruwa he ka vini ngai ngai ton mi si ti mi te kar la ka vin chim ka du i question kan hal mi hen umpa lin ni te An question hal mi hi kan vun hal col ma tha lai maw si lo la kan vun i chia lai dik a a dei song khan kan hal cha khan a za fa nak tin a pu fu mong question hal nak ti na vun kli li ok tha na li ha lai a lak shwa kin li ok rem lo ni ti le kan kan lan chung ri lai ruang cho a hi ka hin a bi hal nak lai ram lung ni an hal mi chu thlan tlang ui chong hna ki zeitin kan tei khawh hna hnga nangmah na ruahnak na ruahning na kan cheu kho hnga maw timi kha se please an ti e ta chun nak nangmah ke tu khe a zai zai so in charge in pe hna selo ti ta chun nak ti a va chim ok tha ma a timi bihal nak se le ok tha ma A bia kha leh awk cu a ṭha natein a ṭhami ni khat te lawng kha kan vun leh lai te. Siseh, siseh. Long term i tuah dingmi deuh a si caah khan leh awk har ngai i amah balte A ruang cu a kumin te, a kumin a kan ruah cang ko ee. kumin cun a va hlat tuk lai i mipi zong an thachia sual lai i a thil pakhat timi hi fawite hin a ngah tawn lo i i ka vun chim lai i keimah ka leh khawh tawk cun kan thei lomi pi hi hi bantuk kong cu thi ri nun ri a si tikah khin a si kho lo dingmi te hna le kan ruahnak tuk zong ka chim lo i kan experience he compare tuan hnu tu i chim khi a tha do i a cucaah cun ka khen lo zongah ah zei kan ti lai ah hi cu a theih lo cu ta hi cu a tlam tinh lo cu ta selo le chim awk tha lo ti tu khan ah a kan hal mi kan nau kan u le zong ne khan ra kan thei thiam hna ti ka pakhat tak bi ka vun nol ka vun du i thantlang kha tu nai kan bia zakhat hrong an um lai kan ti tika hin an ni chu khan sit an si an thutnak sakhan kha kan ma lio ah hin tai chen i kan chaw mi khi atu khi rian cu an ngei ti lai lo i sakhan cung ah khan phe zong kha hlan bantuk kha an i kah ngam lem ti lo i zalong ten um kho te zeidah an tuah bik lai ti ka ruah mi cu exercise khen tuah pa lai ka hei te cun hlan lio i mirang holh cun ka thiam lo laih cin kan ti hi ti khor kan chaw i ra i do tik i tlik le lek nak kuan i chat nak mu kuan vai pawl nih a kan khon lo khen khor kan rak chaw i tai can kan chaw men hen kan rak thi deng chak A caw a fawi nain a va leivar chiahnak hi rak um tawn lo. Mah tikah khan hi pawl hi an cawh lai atu Thantlang sakhan khi mipil hrawng cu an cawh cang lai thia sup nak ka ngei. Maka kha ma cu iven nak deuh iven nak deuh te ko se iven nak deuh le an thut sosawh si cu an zo di lai cu exercise um pia lo e a leng len chok phone lo a leng chok lo an zo di ko la chu rai ni ma phet na lai ma pakhat khat khat chang lai ta chun exercise cha zong si lai an ma an ven nak cha an safety cha zong a chan a tai bak mi her bak mi si cha khan atu yi lai chin kan ti mi set tu yi myong khe mitpil cho an cho men chang lai tia zup na ka ngai ya ti cho ani cho khan si ta si cha khan si cho tha bak ding khan tu lai sun

i tucu ral i an i vennak cu si i abia khan vun kal u sulaw zeitindah kan tei hna la ma ti cun ral pakhat an doh lai le sakhan pakhat an doh lai ah hin kanmah lio zongah karen ram a khen a tlawm bik Zer hnih in thlakhat chung hi makha ral sakha nih an cawl an cang ning zeitik caan ah dah leng ah minung pazet an chuah zeitik caan ah dah cucu an tuah timi khi ngiat hmasa hau ngiat tung an cawl an cang ning an hrik le an thah tiang in zoh hnu i a pai bak ti lawng ah khin ral hi doh a si tawn i cu hnu lawng zon teinak hi hmuh si caah a pakhatnak bik ah cun tunai i minung pazat dah an si lai ti khunfiu kan mi zong kha kan lehla na kan hlathlai na cun kan theih khawh ko hna lai i kha kha hlathlai ma sa hau caah cu hnu lawng lawng ah khan a Sydney View ha kha kan soi lai zeitin da kan doh lai zeitin da minung kan i ṭhen lai phu ta da kan i ṭhen lai a ho da a doh tu si lai a ho da ral lei cun ral khi do tikah phi di phung si lo tliknak khi zuah piak lengmang hau makha an zuah piakmi na khan an celh lo an thi tawn i makhan katto ti si a rak chattu ding kha pakhat tawng ne khan rak ngah hran khan si ma lio a khan cun tam lak te an hliam tawn na kip khan thlik su cang ma ti ka khan khati khan minung kha i ṭhen i sakhan kha do a si tawn i Cucaah cun zeitindah kan tei khawh lai timi cu atu ka vun chimmi he khan aa vun i pehtlai ahcun nan rak tuah khawh cio ko lai tiah zumhnak ka ngei ka lawm. Siseh, kan lawm tuk i Andrew i na biahalnak zong kha asi abin ni khat ko ite ma atuna kan lehmi kha ar kan pom pia ko ti mi te hei ka kan nawl ya kan zoh mi nan tam ngai ti tuzan kan lawm tuk timi kha chim kunu zak pani a family he chan man ding zong tampi ko lai na ti hi bantuk in khole ram dot ruanga si ka ti hi bantuk bia kan ngai mi bia kan biruana kan ngai mi nan za pi chung kan lawm kan ram kan um zai zai zai bantuk rian kan tuan zong a kan kal kan um zong a khan zai kan talai kan thin lung pi he beng bung pi hum peng mi se a Facebook vun kau tikah cu tin si ka tin si ti bantuk tu lamang cho hakha zong sko tu hi mi an tlai pa lamang ngai te kan lung ke tha lo ngai e ram nan dot nan sia nak si ti mi kha fiang ngai tam ngai ne kan zo kan lom ti mi kha chim ka du i pakhat te vun hal ri ka du mi cho atu lio zapi nih cun Facebook kan hmuhmi khi si ko i kanmah laimi Facebook zong kan tampi rak cuang cang RFE nih vun thlahmi kha i ralkap anmah tiin minung pathum hna hman in thla hna i mah khan zeikin talai minung lungthin hman in keng rua lo ka khru har minung pakhat si ve ko mi khatluk in an lungthin mi va tha lai va non mi ngong va phi anu mi minung han rakum ka khru har si ma kha a zeikin talai ra rama nan ma chiu zong nan bak um liawa hin Karen he Kachin he an rak i tu cang cu mu kum sawmruk sawm sarih i ral kha ralkap cu ral kha ka bantuk hin zeikin te lai ral rak nei pengmi an si ko i an i cawnpiaknak ah hin tah hi bantuk in an ral si mi hna tapung kan te le cuti ralkap nih tapung te an ruah mi hna khi matik khin ma du po in va tha le va non ti bantuk hi cawnpiak hrimhrim ma si a timi te hi ra kan chim kho lo ka vun duh ngai i uh, nai i RF in a vun thlah mi kan vun ka vun mu hrim hrim je tuk asum bak hi se hi ra kap na mu atu thlan tla zo kan tua ko e kan thai ko sna tin khaban tuk kha chon piak mi sim sim man si a ra rama kal mi na tu ban tukin te hi ban tuk ram bi len thla mi na hi an man jan ne phe ko lai ji kan zut lai kan sung san lai an ti ko lai na tin a chung in a cawnpiaknak hna hi an nei lai ma timi te hi a keimah pumpak cu question ngai si ma te mipi tampi zong an kho har mi si ma te hi zetin dah si timi te kha na hmuh ning te ka vin tha okay i a chung a kan luh hlan ah mah he aa pehtlai rua ti ka ruah mi cu training kan kai lio ah hin thlaruk a rak si. A yi khin hnu tu khan ralkap an har cang i a kut a kawimi zong a mit a ceimi zong kha hohmanh kha medical check kha um ti lo. Kanmah lio cun kan talawng bagan khan khat ah kan chiah i kan pa thil zeizong te kha check dih. Khu tare kan til mu hna cung a kai ma kai lo a kai lo mi cu anga lo a ril tlami si ti khin rak kiar tare sung bak ka si ko. ei ayi khin nu khan cun kha bantuk kha a um ti lo hmuhmi paw kha char cun mainshu phakan kal hrawng arak pot lio kha si ma leo hina chu mandale buta hei ti la tuk tek hrawng mong ya buta hrawng mo je lo pol ka kai te na pola khan kum atling mi zong tling lo mi zong an ma pung tin lak pia ke bank chui lam e rakat chung khan rak lu tar rak se itu chu zai da ka chim du ti sun kan ni kan rak kai leo a hin kan ra kai leo si lo i ralkap pi nih a pumpi in sikan zulh dingmi hi cingwut a pa chau se timi hi kan rak ngaih zulhphung hi atu kan mah zoomtu hna i nawlbia pahra hi ti bantuk maw tun tuk te khi ralkap nih zulhphung hi hi kawl ralkap lawng si lo ralkap i sikan pawl zong hi japan i lakmi pawl um cun europe lei zong i lakmi tete sikan pawl hi aa khat pah dih ko ima chung cingwut chau se ahcun a tampi cun ka hei chim ti lai lo i mipi sinah kutthlak lo ding le zulhphung hi pahra um cun hruaitu rengsang do lei nih hruaimi hna at kuttang lei cungah zulh dingmi pahra um cun kuttang mi nih hruaitu upalei deuh cungah zulhphung dingmi pakul um cun ral kan tlaih tik hna zongah ral cungah kutthlak lo ding hin panga um te hna pawl kha asi i atu ral kong kan chim ca kha ral kong i panga te kha keimani kawin i cingken doh mi kawin chim la i ral cu ral ram ah pakhat le pakhat kan i kah si ahcun ne lu mi lu chim ma te se a lin sa bak mu mai thal bak kan ka achun aho men kha i zang fa um lo i ka bak kha ko aho da akap ma sa lai aho da akhang ma sa lai timi bakhan ne ni kap lai ti kha se ama balte ral ni asungan khane let an meu se chun nan ngai thiam na lai timi kha se ma ta chun ma kha pani te lo ka bas ko kan bia ha awun i fundom lai te kro mi i khakha um bantuk khan lawlei in a um ṭhiam ral pakhat maw pahnih maw nan tlaih hna si ahcun a nan hrem hna lo thah cu chim hlah hrem hmanh lo rawl zong khim te nan pek hna lai ti kha si Natein cucu kan zulma ti si ahcun kanmah zong kan tuanmi kum kul chungah kan zulh lomi hi za sawm kua deuh rak si. Kanmah nih zulh kan duh ko zongah cunglei order rat ahcun hom an i nga lo. Cun ral pakhat a sung a khan maw si seh ral i donak in kan tleihmi hna zong khi thah lo ding a si. Sihmanh si law bia kan hal hna i kan hrem hna i kan duhmi kan ngah zongah kan thah hna kan duhmi kan ngah lo i an i in zongah donghnak can thah hriam khan si cu hnu ahcun kan unau hna simi karen khi ka uar ngainak hna pakhat cu zeitik hmanh ah biahman an chim lo i a kan thah lai ti zong an theih ruang ma si ram an dawt ruang i an lungthin a khok kheu ruang ma si zeitik hmanh ah bia an chim bal lo a thi bak an an nunnak khan liam tawn zei tlon hrem tha zongah mhm e ma cha khan si a tu he pe tlai te chun atu do thlen na kan tua i ral atu cho ma mi kan naw kan fa le na ral ni kan in tlai na lai rak lut ko lo lin win ko lo kan in ngaihthiam ko hna la an timi khi kei cu za za ka zum bak lo longwa longwa ka zum bak lo an in hrem hna lai maw an in tuah hna lai i an duh ning in nan kal lo a si zong an in thah hna dingmi hi za sawm kua kha piang bak mi se cucaah cun nan hriam nan nam nan tlaih vevek a si ahcun kei nih cun teiti ṭhan nan i tinhmi phak hlan lo hi kal kho selo timi kha ka vun duh chih mi si cun Tanai pa siang hot pa ne gun kan hal mi mi lungput an ngei lo a ti tikah keiman nih ka hmuh ning le a si lai tiah ka zummi cu pakhatnak ah CDM zeimazat kha aliam ciami kumkhat chung kan cawlcanghnak ah kan rak ṭhawng tuk tikah phaisa lei rak ngei ti lo i lahkhah zong an pe kho ti hna lo timi kha zapi nih kan rak theih dih. Khi tikah sung nih an duh fawn tung lo ti ka zeidah an tuah hna open an tuah ko hna ti kha fiang ko i mi an tlei hrem hna zong ah te ah azi kan tut hna lai a ti mi pa siang chim zong kha a hman bak mi si an mam hai ton zi kan tian no tan cho an kuat tak ko hna ma kha zar kha hrong a cheu an chia hna i an mah reng te le an mah ning ti khan an um than thiam ko kalaphan an tuah sawh khe se an thlen nawn sawh khe se i tu tan zong hi tluk i lai an non an ti mi hi open an tuah hna i atu sakaing tai hena kha chu nan hmu cio ko lai an thil man sung do mi le thil tha do po chu an la ke motor an ti an kalpi ko chu mo khatena kha kan tuah ding mi pakhat nan ase lo chu atin an tuah zei ruang an tuah ti achun nan du pon tuau kan mi ken chin lai ti mi kha thiang ko cu leng ah zeidah an vun tuah rih drug an tuah drug an tuah tik ahcun zeitindah milung lungthin cu an ngaih ti hnga i nan rak hmu cu hmu cu lo dik karen lei i an tlaihmi pakhat pa te nih a chim ko kha si a kan dinter i kan mit a ku te lo te cun kan thazaang khi power khi um peng ni ma cu si dih hlan chung cu sek do dunak lungthin zong kha tampi kan lung ah chuak te ko kha ta nun zei bantuk si dan din ti kha chu kan chim kholo na tein normal cu selo timi kha fiang ko cuca cun ralhrang hna zong nih an mah an nun o ralhrang hna ti tikah cunglei an bawi pawl nih an himnak ding ah cun zei bantuk an kuttang nen tuan ha zong an khiar lai lo open an tuah lai timi kha cu za za fiang ko timi te kha vun chim duh mi se ka lo a tha tuk hrin chan ban chim i a zeikim talai a si atunai i la van chim mi kha kai chu thai me karak thai tung lo e sian ding lai ti hrong hrang kha chu kan hei ro dam chiu mi khi se a cdm liu e a hruter a hrut bak in hrut dik ko je hruter si lo ti thong i a rak chuak mi pawl kha mi pi that ding era mi pawl kha bantuk ka si tu bantuk in da bin chim mi cun ma kha sin hei pek hna lai ma sin ka thon na pek hna lai ral that nak mo cun a par ral ka pan si ka du ko nu zong tlai hrem khona se ti bantuk in batuwa mi hna va si lai ko te ṭih canung bak an chia kha bak ko hi bantuk cozah ṭhalo hi cu tutan kan tei lo si kho hrimhrim lo timi kha mipi zong nan theih cia si i a si ko bua kan mun ṭhan ka duhmi cu tang ko seh tutan kan tei lo cu si kho ti lo tu chance tu lio bantuk khun yi cu nei lo kan nei ti lo ma ca cun dai thlang lo tiin kan tang ri ko hna lai timi ti kar laka vun for kan ban in du hna cu hi kan comment pakhat bantuk asi pina khan phaisa rimpi khuain pu tel hin thang te rimpi khuain pu tel hin thang ne pu colbert florida sina phaisa na rakot mizali kha kan mu timi ti kha comment an rak tial ca zeikan tela kan hoi le ri tuan tu ko hoi len si phaisa na kan pekmi kan hmu ko ti na khasi kan lom ti mi te kha karla bun chim ka du a tu tan hi ka chim pa langmang e ga chan chan la chun hi kan phaisa rak tho ti lamang chim zong kha zeikan telai kar chatluk pin se ka war lo zeikan telai krifa piang thari lo mi sine chewra cheu khat thawh u ti bantuk chim kan ka lawh tar tu lio ram cha sian ang nei di mi long te kan si a zai kan te lai thawh u ti lo zong a thâu hla u ti zong a thâu ding long te kan si ko cha khan a ka vun chim to lo ka vun chim tuk ti lo nak ka si ma bil te chu atu lio meithal project cha phaisa tampi kan thawh te khan kan rakap nan ei ok le kan tompal te kan ban sambau de ban tuk num i ma za khan a zai si zong khan hika Hakha rutla authong zong hin kan rakam tha ca khan tu bantuk in hotel hin zalin rak thawhmi rak kan pekmi chung kan lawm taktak atu lio cu fur zong tla cang tlak cang tik khan thal nakin zekin talai phaisa zong adi deu thala cun zekin talai kidan tu khat ti kha zat kha zong den kho chumu zat ni long sana te fura cun voi kan den na cin di chang Ah, ti bantuk ka si nan theih mi sen har ngai ngai ti mi te kha vun chim ka du i ah, phaisa zakhat te zong somnga te zong ah, fangkul te zong chanem tu kan ra na cha kan tim te kha chim ka du phaisa fang hrao ti mat ke fung kai kan ron piak khona ah, azat athlai nan mang ma cha chun chanem tuk ah, nan don nak arak lang ter chiu ri u ti mi te kha kala vun ten ka du mi se kan lom tak tak i kan lom atu cu tu kan hal ding hi harpa zong si kho men cun kan mipi hna zong ne kan phundang in ruah lo in te tu leo kan ton mi si ko ca khan a ruah zian an thiam lai e keima ka facebook zong ah khan ka share Hakha CDF kan ralkap hna ni a jun thla a tu thla warning chan chua te Hakha copy a i um mi mi pi hna vialte ni zu lo phung kan tele chu Ah, an chuahmi umi maka cu zei na si kan ti tawinak in ah CDM ah ralkap nih lim than ah zung rak kai u ah ti bantuk alim mi hna um cheu khat ka atlek atlek mi hna zon um a cheu khat cha tu hi tlek hram zon ne thok chang an rak ni na kir than lo chu kan atlek than hna lai ti bantuk zon ti chang na cheu khat chu alim zon lim na a ti bantuk kha si cun siang zong biatak tein jun thla cun an theih di ko ram ra mi na cun thla siang kai on chan thla si biatak tein se sia man au na tu zong akai mi zon um len ti theih si ama kong he pi lai kan kan ra ka ma zong ne warning chua chang ai en chua chang ye a tu bantuk a ra ka hi tlukin asua mi thalo mi a saram thinwa keng mi na he aa pehtlai rihmi te anmah rian ṭuanṭi duh rihmi anmah hlennak zumh a duh rihmi le an sin ai fonh duhmi hna cu a rauh hlan ah kan ralkap nan zeitin nan cawlcang lai ti kan thei lo khi tikah aa zei kan te lai tleih zong an tong kho cun hrem zong tong kho van chin cun ra zingim te lai a meithal ka azong tong khomi lawng ten si tikah khan hi kan nau le CDF an ca chuah mi kong he pe tlai ta nang ma ne zeitin na mu cun laimi cu tu bantuk warning tu le tu te zekin te lai kan ralkap na hin tu chan a vun sa pa cang mah le mah kan si ca tiah a nemnak din ka ruahnak ka Grand le Kachin lei te hna khe na vun theihmi le na tonmi uma cu mah te hna zo kan share lo ka duh ngaimi cu anmah le hi tami pi he tu bantukin te anmah ne nawl an chuahmi te hna ngeih lo hna khan zeitin a zin zut din ha ti bantuk hna hen na theihmi na su kan chim lo ka duh ngai ye nangmah ne hinta zeitin na ruah atu kan ralkap hna ne warning chuah cang i aro hlan na hitin mipi hna nih ralkap he pehtlai in rian tuan ko ahcun zeikan talai ton kan duh lomi kan thei duh lomi thil zong chok khomi si khi tikah khan zeitindah zeikan talai ti zialat kan tilai ma arak chok te ding kha kan ma lai mi lila zong ka tampi si ko cha khan mi hi nangmah ni ta zeitin nan hmu i Hakha mipi zong nih zeitindah um hna seh ti khi na hei duh timi te khi vun kan chim law vun kan chim kho law ka vun duh ngai ka vun in hal mi kha na vun fiang kho ma ka vun sau deuh ma ka fiang ko ka siang ka lom ka lom hi tuzan cana na kan hmu mi hi keima hi cathiam zong ka si lo mifim zong ka si lo Natein ram le miphun timi hi hopo nih kanmah le kan pahrang cio in an rak dawt i hna. Kan dawt ning tu hi aa dang cio lai. Cheukhat cu chawva lei in a ti khomi kan um lai. Cheukhat cu ruahnak lei in a ti khomi kan um lai. Cheukhat cu hawikom sawmnak in a cawlcangmi tampi kan um lai. Vun chim duhmi cu a huapi in a cawlcangmi lawng te kan si dih. I biahalnak zawn i kan vun lu hlan te ah a pepa ring khi tikhin ka vun pial ta lai i ka bia vun sau do sual si zong ah ka hin tu zan i kai kan hot zong si se cun mipi zong nih a bia sau ti ruah piak lo khan nan mah le nan serem ning khan ra kan rei ra ka ngai piak hram ve ti kha vun chim ka duh i Order chuah timi hi a fawite i cun zulhphung timi hi Khrihfabu a si ah community pakhat a si ah ram pakhat a si ah a chuah cu a fawite i a zulh kha a har tawn lengmang mi a si. Cun order pakhat hi kan chuah tikah kan zul khawh lo ah action kan la tak lai ma la tak lai lo ti tiang zong khin ruah ding khi tampi rak um. I CNA CNF lei ah ka vin pial ta lai. a liam ciami kawin i pal lo ahcun thla khat thla hnih ring lo ah khan ca an chuahmi tete a rak um a rel mi zong nan um lai a thei mi zong nan um lai a thei lo mi zong kan um lai kan Chin ralkap zeitindah kan i funtom khawh lai i tiah kan pa le kan u le kan nau le pawl nih biaceihnak an ngei biakhiahnak an ngei Cu zong cu zeimazat mipi sinah theihternak an tuahmi zong um lai i mipi theih lo awk a ṭhami zong a si kho men, a theih zong nan theih kho men. Natein khakha meeting an tuahmi biakhiahna an tuahmi kha atu kan hriamtlaimi CDF chungin a zul kho lomi le kaa tel kho lai lo timi phunphai an um tikah caan an pek hna. A caan a tling cang. Action nan la ma la lo. kakha order chuahmi in namah nih theih ko lai order kan chuah i vi khat kan chuah vi hnih kan chuah action kan lak colh lo si ahcun hnu i kan chuah tik zong ah zul a har i hohman ni zong an i zumh lai lo cucahcun order kan chuah lai ah kanmah nih tah action kan la kho tak lai ma ti kha kei cu a biapi tuk rua ti ka ruah cucaah cun CNA CNF i hruaitu kan upa le kan pale hna zong nih nan tuah dingmi nan rian kha kei cu aka adang adang anal ngai ti si loin kan chuah cang veve kha cun kan tuah ding kha kan rian si caah ra kan tuah piak cang ko u ti hmanh khi keimah pumpak cun nawl kan van duhmi hna si Cun atu ah ka hin kan host nih biahalnak a vun tuahmi kan ralkap hna nih a bik in Hakha khuapi chungah order an chuah ti a si. I cucu kan vun chim hlan te ah Laimi Chinmi hi a tlangpi in zatek ah som kua kan ti lai ma kua nga kan ti lai ma Krifa kan si. Krifa cu a zulhphung le a kalning aa dang ve ko tiah kei cu ka ruah. Dothlennak cu dothlennak si ko ti kha kei ka rak pom ve ning si. Cucu zeidah ka chim duh ti si ahcun atu kan kal ciami kum khat leng kan kal ciami zoh tikah hin state dang khua dangnak miphun dangnak cun kan nih laimi chinmi hi order kan chuahmi le kan i timhmi le action kan lakmi hi a pehtlai bak lo ti ko ning thlachiat kan ruat tuk thlachiat kan ruah tuk se ahcun maka thlachiat kan ruatmi hna minung lila nih khan kan mah tu kha a kan thah te lai i atu i order nan chuahmi kha a zapi tein kan thei lo nain chuahnak nawl cu nan ngaih ve caah nan chuahmi si i a ṭha tuk ka ti kai cu amah balte nan chuah ning i action lak nan i timh tik tu ah khan nan i timh ning te khan ho mit hmai hmanh zoh loin tuah ko u khatu ni khan kan dothlennak kha a ṭhawnter lai ti cu kei cu ka zumh ning si nan action nan lak khawh ding a si lo tung ahcun chuah duh hlau mipi tu an lung awṭawm lai i cucah cun na kan chuah piak va vek ko ahcun action lak ding ummi kha dateline nan chiahmi um si ahcun nan i timtuami ani le thla um si ahcun mah nih a tin bak khan nan tuah ding kha tuah ko tahchunnak ah dothlennak kan tuah tikah keimah ka u ka nau ka chungkhar chung zongin kanmah Chin miphun le kan ralkap hna he kal i an um si ahcun nan tuah ko hna lai ka ngaih cu chia lai ka thin hung lai lo cucu zaza ka chim ngam si i cuca cun dothlennak kan tuah lio ah zei kan ti lai thlachiat ruat kan si ahcun kan si kho lai lo i amah balte kanmah miphun le miphun tu cu caan nan pek hna i nan zoh ko mi hna kha cu a ṭha ko mi thah cu ṭhat lo mah le mah i thah cu ṭha lo sihmanhsehlaw dothlennak caah hna a hnawk mi hna minung cu tahchunnak ah ka vun lak lai mu pastor an si ah pathian rian tuanmi an si zongah zei bantuk minung an si zongah dothlennak kan tuahnak ah hmun thur bantuk an si ahcun kan thenh hna kha hau cuta cu homit hmai men zoh lo te khan a ti ko law rakan ti piak ko timi te kha ka vun chim duh mi si na vun ka hal mi hna ka vun tlin lo ma tlin lo lo ka kheng ma kheng lo ma ti kha ka lom na khin pak na khin tak tak keima chu ka lung singai ti atona na chim bantuk khan kan pale ne hlan deuh mi se tuan bia kan chim mi chapo in vom vom ara tia khat pa ne aw e abakal le vom um ara tak tak lo voi ni len than ara ta ta voi thum na vom ta tak na si e vom na ka si la he tia au na e a chapo sko lan ten zuan ho te lo si ti ban to khan nu mun chim mi kha tha ngai e a warning chua chun chua ning ji ju ding ti mi ti kha war ngai bi E tutan cu kan ralkap hna zong nih vawlei cungpi thei anmah chuahmi khi si te anmah bang in van chuahmi khi si tutan hi cun zin zut lai tiah ka ruah ko ke mah pumpak cu an zut bak lai mah ca cun a kan ngaimi hna lai tlang lei a kan ngaimi hna zong kha cu hlan ah kan CDF ralkap pawl cu kan theihmi nan si ko cu ah an ti taktak lai lo ti bantukin zeikin ta lai daithlan in turak tuak lai ci timi te kha cu kan chimh ko hna e tu bantukin kan in fumung chim bantukin tu tan cu kan tuah ko lai ti bantukin biasanak tha tein tu ai an rak thlahmi te khin hi bantukin ni tel ci ti phan kan si sual a chimhai le ya second time na ngai chi tuk sual lai ma cha cun thil kha ngaih chi lo ding tin nawl ngaih khai som ko ti mi te kha kei ma kan cha du mi hna se i ka lom ngai ngai i kan ngai tu nan zapi chuan kan lom tu zana kan zo min an tam fathers day zong se kan lom tak tak ti mi kha kan laka vun chim ka du hi bihal nak ta ti kha nan du mi ma cun hal ko pang simu pimpi zong kha vun chim ka duh cun uh, hika hen mi som ding ruahnak na kan pe mi zong kha ka hmu ka lom in na til nan til mi hna uh, za thang kheng lot hika nang ma unau kheng lot si ve ko he bihar na si lo khan zing tala bi chim som ding upa min tampi na rak til na til mi chuang kha tam deuh ka cho ka ka som chia mi zong dum cun ka som mi ka som chang mi ar rem lo mi tampi zong dum ti mi te kha vun chim ka du ma lia kan zom ko lai ti mi te kha kan leh khawh mi si hika hin sepu fung hmung biachimi ah a hmaan tuk pafim bak si an timi zon um i kan lawm taktak si pathian nih hin mirang nih timi cu pathian nih minung he aa thuk chiu a kan ser timi kha kan hmuh mi zong si te minung minung hmuh na khin a fim deuh fu deuh mi kan lo ko len pathian hmai cun ke cho kan khat di tia ka ruah ve pakhat na thei lo mi kha pakhat na thei cun cheukhat cu degree tampi in la na tein rak chambau men um ve cheukhat cu lai le kan pa le na ke degree don lei ro la tein ke perfume le khuatuak tan mi le thlichiat ruat mi le khukhang thiam ngai mi ko an um ngai ve ko ti bantuk ka si te a na chim bantuk hin kan lom ti mi te kha ban chim ka du cun a tu hi se dok a atu pakhat te vin hal ka duh mi cu atu i kan u fung mung kha tu zan zong hlei ka vin som khun nak he ni zan ah khan ama tein online khan facebook ah thla mi ka hmu i man cu zeidah thla kan ti ahcun atu he CDF atu bantukin kan ma he CDF ha khan North America kan ti hna US le Canada mi upa font in rian tuan mi kan si i a hleicein tukum hi kan tha zong thawng deuh seh timi kha kan i timmi cu si nikum cu CDF kan ralkap hna zong kha lak hruak bantukin sanan pian pian pian hua ram laka a kalmi si tim lo in ti angki zun khat bongbi zun khat he ram lak an kal ma ti khan he tia a chungkhat pumpak ki zong in dirpi hna cun a sang zong nan rak dirpi hna a cun zikin telai mah le lam nai deuh ceu zong kan te rak dirpi ceu si ti khan atu bantuk tin a zikin telai bu te kan ban dir ya tlam ting ri nai sai lo tukum a cun jun thla ni liya khan Indianapolis a meeting kan tuan ha sang kip upa in rak chuak kho cun pengtlang upa zong kan rak chuak di ma cun kan ceih mi cu tukum cu sang kip upa tling di usih ni kum nak thong de usi ti mi kha toinak in kan tip mi si ma he pi par in ta chun nak a chobok heiti khuthar heiti bantuk cun ma ti hroi na khan rak nei chang i dor thar ti mi dor thar ti mi nan thei di mi ha kha chung a dor thar ko ko kha zei kan ti lai a bupi in amah nih vun chim sala ṭha deuh lai fek fuan ngai ngai in i hruainak a um rih lo caah a thun thok veu si timi kha plan si mah kong ha pi tlai khin ti ku mong atu i nizan na facebook na vun live nang matin na vun thla mi kha ka share ngai tu zan a hen tompal te dawrthar timi umtu ning te zong kha vun kan chim kho le intro cha te dawrthar sang khi zeitiang zeitiang da cover ti le cun nang man share mi akan ngai tu hna sin zong in dawrthar tampin um lai a zegin te lai nang man share mi chim nak chan nan sang he pi tlai te a zegin te azai po kha a nang ma than ti pi po kha rak chim ding khin ka ban chan ka ban pek okay si Tuzan cu nungak hna hlasana kan ngei lo e. Keimah le langmang acia e atu he. Se ka lom zei pau se selo minung atlom atam ni khan angei lo i a kan chim bantuk le kan rel bantuk hin tlamtlin di kho cu kan rak duh cio na tein kan chim kan rel bantuk zong in a chimtu zong nih khattale in kan rak tlamtlin lo nak zong kha a rak ove thiam ko Cun pakhat ka vun chim duhmi cu zeithil kan tuah poh ah hin thu nawh lo cu ni cu a kan nih sawh lai. A mifim do ma aa ruah sual ngai ti bantuk si lo khin kanmah nih kan ruahmi le kan hmuhmi le kan tonmi tu kha ralṭha tein i cheuhbauh cio i khati i phawtzamh cio tu kha kei ka kalpi ning si. I tuzan tan ah ka chimmi zong ah hin ka hmaan dih ka ti lo, ka dik ka ti lo, ka thiam ka ti lo. Mah balte keimah nih ka theihmi ah ka tonmi tete kha sharing ka rak tuahmi tu kha si te ka bia sau sual lai i tunai biahalnak na vun ka timi ah ah khan ka vun luh hlan te ah nizan ah khan Dorthars oh sorry Hakha khua Dorthar sang pengkip tlangkip khuasami hna u le nau hna i funtom khawhnak ding caah a si ka ti a tlang ka tar i a tangah ka form number ka rak ṭial Hakha timi khi a tatak ahcun a ho ta hmenh kha a rak si lo i Hakha khua chung i khua a sami paoh a pawngkam i a ummi peng le tlang kip paoh i kan Hakha khi si a ngai ngai ti ko lo cun lungfim tein bia chim ko hna u sih khengloot tlakmi zong amah le a tlak lio caan lawng kha amin rak um i zathang nih an rak uk lio le an rak pen lio ah khan anmah le an pen caan kha rak si. Bawi phun, sal phun timi kha atu kan phaknak US ram te hna pawl um ti lo bantuk khan kanmah kha zong khan um ve a um ve ti lo ti kha kei ka pom ding si a ho ta men a si lo i kanmah Chin miphun vialte kan ta kha si ta chunnak ah Falam ah khin capital va si se law Falam ta lawng a si lai lo i kanmah kan zapi te kan ta ding ṭhiam kha ka kha a kal ning taktak cu rak si i kha kong kha cu tampi kan chim ti lai lo i i nizan i live ka thlai ka rak i thlah duhnak a ruang cu tan ai i ka bia i ka rak chim cang bantuk khan i cucu chung ka van luh hlan te ah tuan do i ka chuak ke nak ka rak chim cang i ka nu le ka pa cu hakha khulun bak i a chuak men si ka nu le ka pa i hrin me ka si ta kai ma zong hakha khulun cu ka si Sihmanhsehlaw khuahlun ta lawng kha Hakha khi a si lo bantukin Dawrthar ta lawng kha a si lo tiah ka bia ka rak chim cang kha. Cun a tatak ah cun kei hi khuahlun ah zaza a kal ding i khuahlun lei in thawhbur zong a si seh a zei paoh ah aa tel dingmi kha keimah i ka rian tak cu si. Sihmanhsehlaw Tunai i kan host nih a chim bantuk in kan ralkap hna caah zeitindah fan kan kawl lai kan thazaang thawn khawh dawh lo i funtom hna an si tikah Dawr thar ai-awh in keimah le tupa kha sawm kan si. Amah balte zei he dah kaa vun i lawhter ti ahcun min aung hlaing khi ka lo i capo zong si biatak zong si zultu a ngei lomi aiawh tu kha um phung si lo dor thar ka aiawh kho lo yati cun dor thari khua sami zapi nih thimmi le hnatlakpi mi aiawh tu kha aiawh tu ding cu kan si rungtlang au thawng nih a kan sawm ruang dor thar kong kan au ruangah dor thar ka aiawh kho lo Ni tu zeidah ka chim duh ti si ahcun tunai i kan husband a chim bantukin tlawmpal ti dawrthar kong hi ka vun kheng dih la lo nain kei man nih aa kum hlei ruk te ka chuah ka in kum hlei ruk tiang ka um i kum hlei ruk ka tlin in sawmlet le kum nga rak a patlai i kha chung kha cu laitlang he hakha he kan vun i hlat deuh i kum thong hnih le kum nga ka chuak i malaysia ka kal colh tikah atu tiang kha halkha cu ka thei dih lo natein kum hlei ruk tiang ka um ve ti ka theih tawk mi cu lunghleiwa khin arul kal atum atum e zalo a atu sizung kam is lunghleiwa vun pe mi chu zeitiva kam ti vun philai cho athai mi ni chan nan ma te khan rak efficient ko atu kha cher len kam e bau tiang khen dor thar cho abakal le in char lo phak lai e hika le tam tiang khe dor thar ari cho ben se pirota lei kan tuak si ahcun khattalei in kan vun kal ṭhan lai i a dor thar ti tiah kan mah lio i kan rak auhmi cu atu a tene kun chak i tiva makhiri khin kai si thlang lei atu kani zalote au da si cu ti kiar Makhi kam i tiva i hika lei kam high school lei kam paoh khin a kal i cun atu uh, ngun cung motor rak mong mi khin a kai ṭhan i Zion kam khin a vel ṭhan i titṭaw zung ti khin a vun kai ti khin auto sang lei i leisan tiang leisan khin a cung le a kai ṭhan i kuat tit tiang kan kolam i a thlang lei pauh kan ti lai kan kolam i a sak lei chu ka chim kho ve lo i lung hlei va kar khi ka ai a huap mi khi kei min cun dor thar tia ka ruah a kau bak mi se i pa siang zong he hakha cu akau akau akau bik akau bik se chu kau bik chu koi se chu hakha cu akau bik bak se ma bak ma bak i a kei si kan unau pawl zong nih an duh lo si le anmah nawl kei cu kei si pine khong si zung tiang men ke dor thara an hrom lai cu tu tan jin a hrom ding kan ruwa ka ruwa piak mena se se an hrom lai hrom lai an let khan lai ti ko ruwa a sa chun tor thar hi a hakha sang vial te laka chun akau bik mi minung kan cha nak bik ka si i kha kha kan i por hot du nak sim lo i dor thar ri te kha kawin chim du mi atatak to se i khatika khah zeipaoh si sen law kan ralkap an ṭhawnnak ding le support team CDF support team of America zeitin dah kan kawl khawh ti lai an vun ti biakhiahnak an vun tuah tikah hin dor thar cu tuan tein a tlang tiin ama a pengtlang dang po i rak ra mi mi kha kan tam tikah anmah le an pengtlang deuh ah an kal an kalmi kha a poi ka tinak si lo a ṭha lo ka tinak si lo tikah dawrthar kha kei hi US hi 2009 a ka phan ve i atu tiang ah hin dawrthar ti community bantuk ma zei bantuk ma dirmi atu tiang um lo amah balte cherilam te khin uh, kan kal tak mi cheri lam te uh, zeima zat te tal chiat ni that ni kan ti kho na lai ma tia kan tema kanau le pol kan vune phon tom nai zeima zat te kha uh, cheri lam cha khen chiat ni that ni te khen tom pa te kut kan sam kho mi chan te um chu chu ka hi chim la ta chun nak kun chim mi se Khatik a um lo tikah hin Dorthar i ummi mah le pengtlang ah a kalmi tu khi cu phundang va si selaw a kal lomi kha khuazei dik nan i hlum cio hna kan thei bak hna lo nizan i live ka thlami zong ah khan view ka zoh i view kha a zapi tein share ka tuahmi ah khan thong thum thong nga deng rong nih cun an zoh i live a pe min um uh, cun pumpak in a kha chawnmi an um tunai tial hin tangka a kan hlumi rakap ca a hlumi kha a amah kha form a ka chawn bik calo si ko rua ka ti kei keimah ka nau pa tion hin a si ko rua ti ka ruah a nizan ni pa siang zong nih avun som ding a avun ka chim ka vun som na ten amah amen lo ruang ate a ko wa tu in ara kan le pi ro ti ka ruah ka vun pal sual le ka ngai thiam lo i ama na ni si se tang ti po kha cha in ara kan le ti ka ka tha jang avun tho ngai tu ta chun dor thar i pengdang tlang akal lo mi kan vai vuan bak ti ka ruah keimah tel in mu keimah telin kan vai vuan ho mei oh di mei oh khawzei lem hena abat lo i karlak ah atar tahak mi kan si ko rwa cuca cun zei ruang ada dorthar khuasa mi pengki kam u le nau hna akal cia mi zong rakiar than kho se i hlum nang ga se ya tha dang thon nak ding ah cung lei ni bian khia ko ruang ah tha dang kan la tin halai ti mi te khani zana sadu ka tha i live ka rak thla na ka se i tu ve bantukin tu zan caan kan arak au than mi cu a Hakha khua dor thar sang pengkip tlangkip khua sami u le nau fa le hna ni zan i live arak mu mi vialte zong cun tu zan i a rotlang au thong i arak kan ngai mi pumpak zong kan contact kho kan si cucah cun a rauh hlan ah i hlum hna u si law dor thar khuasa pengkip tlangkip fanau hna nih CDF dirkam ve hna u si cucu kan dirkam kho lo sun kei cu hmun hi a dir ka duh lo hakha khulun a dir ding ka si natin dor thar ka si ve caah dor thar hi batak ten diar na ti kha ka ban du mi si chulo chun kai chu khulun kha alulun ka si chia i cu cun dor thar tutan caan i a rak zammi dan no nih khan zei poh si selaw kan thazaang phuannak hnga ding caah cun a ruahnak thazaang chawva a zei poh a herh dih caah dirh kho hna usih keimah le tupa sawmnak a kan tuahmi kha dor thar kan in ai awh kho hna lo mah balte kan in ai aw kho hna lo ti tikah khan kan in ai aw hna kan ti fon tung le dor thar asimi hna nih nan duh ve lai lo cucu a phung si cucah cun fehternak kan tuah lai thimnak kan tuah ṭhan lai ma zei bantuk dah tuah nan duhmi si zei hmet hmai khalo nak ding um lo rak au cio ca zong in mo form zong in ma i chawn ṭhan hau si lo meeting hna zong kan tuah ṭhan lai i aa fehternak thimnak maw a ṭha bik in khua kan khang hna lai i dor thar sang khua sami ramkip ummi ika US chung nih a bikin cawlcang hna usih law i hlum kho hna usih te kha ka saduh tha si i cute cu sau ngai te ngaih zong nuam lo ngai mi bia zong ka rak chim men lai sihmanhsehlaw keimah i ka ka lung nih ka saduh tha kha ka vun langhter ni si tampi ka lawm cucah a sau lem lo a sau lo ngai nang man a sau na ruah si na chim zat man ka vun theih man ok si lo i atu i a vun chim ciam ya kan keima zong vun nol ka duh mi cu tu zan hi te kan barwa nak ah kan vun tan ni kha Hakha Dorthari khua sami tampi nan um la ngai mi zong nan um chu ma ko kan theina i dor thar in te CDF ca biatak ti tha dang chaw ve usi ti mi kha a kan hoi sang dang dang cho biatak tein an hlum chet ni chet ni si zong ah cun tu tan zong ah a sang sang in a ting ting in chuah cang ma kan dor thar a si mi Hakha i Central CB mi a kan hnulei a puze bichim na ka som tika lak phakti dor thon na bik a novel umnak vun ti dor thar kan vun fak du cha fak ok ka tam ta tak mi se mu a workshop umnak pichai zung umnak kan vun ti slan leo chim de ke tam tok min thang tam pinan umnak si ma kha atu zong kan sina pumpak in a kan bomi nan um lin ko sna ti in dor thar minung tam tlukin phaisa a lut bak lo timi kha biahmaan si mah ca cun tutan ah hin cun northar simi vialte tu i kan u fung hung le tu pa hruainak in hmun ka tiar in tuan cinak an i tim tuami ah hin an mah ne theih din hal zo nen mah pumpak hrim na khan a ke dothar ka si bi da ko dothar ka sa ka si ka nu la ka pa nan ko zeidaka tel kho vi lai ti mi ti khan an mah ti in ram dot na ke a zei kan te lai nan rak i tel ding keimah pumpak kan som hna kan hnu lei kan unau pa van boi thong le bangla policy te mi kha tial arel men tlom te lai da ka te e keima cha tha di career ko war ngai mi chu ati mi chu ti na cha tial kan ti bangla policy ti mi tial mi chu e tu i a hlei chen dor thar rong ku sami hi kan si tia ka ruwa aruang cho a zei kan te lai khuatalei tampi kan tale cu te hakha copy kan rak fu khua kan sa in kan chaw vale kan chaw i kan fale siang nan kai a dor hna kan nei si poi kan tuahnak te asina te in hakha harnak ton tikah lo diam kan tlik tak di hlan liu i khuatalei bangla bangla timi cu herh caan long va tlun nak va riana men men i an hmanmi kha bangla ti an sak i a lungfah lung in a ṭialmi si ma kha a hmaanmi si tiah ka ruah dawr khar dawr thar i kusami hna keimah ka theihmi hrimhrim kha phung kan chawt hna tikah khan a kei cu ka peng tlang zape ka tho cu ti bantuk a ka timi nan tam to ka lung ṭha lo ngai i nan peng nan tlang ca zong nan tlang lai hakha zong kha philh ding si lo timi kha tu zan zong van not ka duhmi si zeikin tala a thong a sang pi na kan pek nan tel lo zong a za tal cui tel lo timi te kha tuzane kan une somi paper kha vun chim ka du cun tunai te kha hoi kan hoi dar kuwa hoi dar kuwa ti amin rak luti kapal cun ngai thiam lo dollar zakhan kan pek mi kan mu ti mi te kha lom na vun chim ka du dollar zakhan ka tam tuk man se tu zana zali zanga rang lo pi chuak cun zekin talai bank hi ka kaw kholo cha hen alut mi zom pa kho mi se ti bantuk te tein zakhat lang kan autte kan hnu za zong thong ni rang lo arak chuak atu zong hi zanga le thong khat kar la khai chuak lai ti bantuk kha si kan ra kam hna za san tlai si chun atu bantuk thei tlai thei ha ding te zong kha birwana kan nei to ne kama khai kan birwana ti ka friday le sunday a Ah, rak kan tet lengmang rih ko teinak kan hmuh hlan lo khi cu kan rak au rih ko lai timi ti kha kan lak bin chim pelu mi si si se kan lomi ah si kan umung adok nak ah bantuk in te ah tu zan cho special zan zong si din zong kan du lai cha khan ah mipi hna sin ah toy te nang ma ser mi te ah minung hi thazai pek lamang kan hau hawi le kom kan si zong ah te cun family nu le va kan va si zong ah cun hi bantuk khi minung timi khi thazang rak der kho mi kan si keima pumpak zong he caan ah khin ka lop ngai mi chu ka hoi le te fung ka vun chon hai eh fung na kan chon la lo atu hi a mate chun mate chun ka thazang der leu di te si te ban tok na bin ka chon ka lom tuk te ban tuk hi ka thei khin thazang tampi ka la ve e keima ti ni bia ka chim mi wa mi pakhat thazang rak ilak vi ti mi ni khin thazang tampi ka pe tu zana kan zo tu mah vialte mipi sinah hin na si harmi ti kha tutan kan dothlennak kong pi tain thazang tlawmpalte vun kan pek ning kan som tlawmpal te tia cun atling lo ai lo e tlawmpal oh tling non tin ko se tling non tin ka lo si kai chu chim ding ta tampi na ten a chim chan le a chim ding mun ma kha a ngai ve cha khan mun ma asilo mi bia kha chu ka chim ve lai lo e Chin ding lam cu a tam ngai natein tuzan caan i na, na kan sawpnak siseh cun question na kan tuahmi kong he aa pehpai tuk lomi kha cu chim ding va um ko zongah ka chim lem lai lo. I a donghnak bik caan lokin ka pek ṭhan i kaa lawm ngai. Uh, tuan do kha ka rak zoh pah lengmang ve. Minung zan hi cu kan tling lo kei ka ta hin cun. natein pakhat nih a kan zoh zong a khan CCN CCN lei kha he Hakha he page pahnih kan si ai chim duhmi cu lar duh ruang le minthat duh ruang i hmak ngai duh ruang ah a si lo timi kha cu khi za za ka chim ngam ko i minthan kan duh sia cun YouTube ah a khongh kan i tuah lai i kan nai ngan yi bantuk i kan lu ve si ahcun pathian nih a rem ti si ahcun tampi zong a ngah kho ding dirhmun kan si kho ve ko minung timi hi mu sina tein kha kha kha a khong on caan kha si lo e tu lio ah lar caan kha a si lo e lar duh ruang ah aumi kha si lo e kan miphun le kan ram ca ṭhanem ṭhanem mi kan si ve ngam ti kan aumi si ca khan i caan lovin ka pek ṭhan ka lom pa siang ka bia bin sau do sol le ka ngai thiam u a pakhat nak bik ah CDM kong he pehtlai in pakhat te CDM he pehtlai ko van chim lai. CDM zeitluk in dah a biapit, CDM an tuah ruangah zeitluk in dah ralhrang pawl an thazang a der timi kha tampi chim hau ti lo kan theih dih. Ama balte CDM ca i tangka an kholmi hi an kut cungah a phanmi zong um lai a phan lomi zong um komi si i nan mawh bak lo atu ah ralhrang nih an in lem ṭhan hna i kan ṭuan ṭhan ko lai timi zong hi pawcawmnak lei i kan zoh si ahcun nan palh lo sihmanhsehlaw zei ruang ah dah CDM kan tuah timi te kha zaangfah tein nan mitthlam ah vun cuang ṭhan seh ti kha CDM a tuahmi kan u, kan nau, kan fa le kan far le vun ruat ṭhan u ti kha vun chim ka vun duhmi si. Ralkap kahleng a phelmi khi ralram a nunnak pek in a kalmi tluk in nanmah CDM zong kha nan nunnak, nan caan, nan chawva nan kaltak i nan sining nan value kha aa khat ko kan rianṭuannak tu ah dang a si cucaah cun mah vialte nan in tuar komi kha mipi nih kan in theih pi ko hna cucaah cun nan re thei rih ko seh ralhrang nih an in lemmi hna hi cu cikhat ca lawng a si lai i cucaah cun rak i hrem rih ko u Zaang hlei rak cawi rih ko ti kha CDM he pehtai in pakhatnak a vun chim ka duh. Cun a pahnihnak ah kan ralkap pawl CNA nan si ah CDF nan si ah kan ralkap nan si Chin miphun kan ralkap nan si keima personal life hin au ka duh ton na te in a hi hi personal hi au hi chu a tha lo ti ruangah ka au lo i ṭhahnem ka kawl pam chin ka tong thil ṭha ka tuah i thil ṭhalo a chuak lai ti ka phan caah au lo in ka um me tu zan caan ah caan vun ngai caah kan rakap pawl sinah bia cah ding te kan vun ngai ve hna rak ka ngaih piak hram o hman ok a ṭha cun i sen o nan caah a herh lo nan tan sila hlon o ka khat cu a poi lo ka chim dingmi ka rian ka chim lai i nan tuah dingmi le nan i lak dingmi cu kakhat cu nanmah hruaitu hna nanmah nan hruaitu hna le a kan hruai piaktu hna i nanmah lei nawl si ve hlan deuh pia ka rak au cang kha meithal timi hi zeitluk in dah ṭih a nun ti si ahcun kawl hmanh nih amin an pek te nat ti si thihnak khuachia khuachia bantuk a si timi meithal a si. I nannih cu lakhruak piin hriam a tlaimi nan si. Kannih cu training thlaruk chung kan rak kai i cuticun a rak kalmi kan si tikah ka chim duhmi cu training a rauh le rauh lo kha ka ti lo i kan kut cung in meithal a phak lai ding hi thlathum bak rak kan rak hngah. Cu vialte chung cu atu kawl ralkap zong khi an kut cung in meithal direct an pe hna lo. Oh sorry ka pal thlen hi kan rak ngah cucu thlen hi a tlin i kan rak ngah mi kan kut cung ahcun a ci ai tan timi meithal kuan a to te a cu tu te khi um lo a kan ron piak lo ma cu thlen hi lan cu zei dah kan to fung reu bak atu nan mah nan chon ba tu kha fung reu bak kan i tlaih ve ko i ka chim duh mi cu meithal kut cung phak lai le ralram kal lai hi kan rak i ngaih tuk ralram kong cu um ko seh bia sau lai caah meithal zeitluk in na ṭih nun timi te ka chim duhmi si nan kut cungah meithal a phak tikah kawl holh in ka rak ṭial kha nan thi kha nan hadeng ah phan sual hlah seh hihi meithal hi khazei in dah a rat i hi meithal hi zei ruangah dah kaa tlaih timi hi nan lung chungah cam peng sati ka duhmi si mi va neknak le mi va tlerkhawnnak le damiah va ṭaihnak ding caah mipi thazaang i chuahmi tangka si kha kha hman dingah pekmi a si lo timi te kha zaangfahnak tein nan lungthin cungah meithal nan i tleih thawngin lungpuamnak ngei hrim hlah u lungpuamnak kan ngeih ni thawk in kan hriamtlai tlau hram kan i thawk timi te kha vun thei na si ti ka duh hriamtlai ti tikah kan chin ram ca nunnak pek hi a tuan mi nan i tel dih kan i tel dih cu hriamtlai he aa thawkmi bantuk in tangka tam deuh a thawhmi zong nih i porhlaw hlei hlau nan i porhlawt ahcun keimah bantuk san a tlai deuh lomi nih tlawm deuh te thawh kan duh zong kan thawh ngam ti lo cucu tangka kong va si selaw hriam kong kha a biapi to caah kan nau le kan fa le kan u le hna nan kut cung meithal a phak mi sullam ngei tein rakan hman piak hram u damiah teinak a si lo mi neknak a si lo arkahnak si lo vokahnak si lo cawkahnak si lo atu ah a tlung lo hmai lei ah kan thi kan hnadeng a phak sual a cang kho te ding a si ti mi te kha ka hmuh cia caah ka vun chim duh mi si cucu kan rakap hna he pehtlai in meithal kong he pehtlai in vun chim ka vun duh mi si Cun ralkap kong he pehtlai in a pahnihnak vun chap ka duhmi cu zei bantuk a ruang i mi nih an tlik ve ruangah kan tlik ve mi nih an tuah ve ruangah kan tuah ve ti si loin kan i timhmi cu cawn lo zong an theih khawh si ko kan duhmi cu hi ralhrang uknak ṭhan lo hi zeitindah a hram in kan bongh lai i kan tei lai kan timi kha kan theih cun a za cang cucacun zei bantuk a ruang ruangah ramlak kan phan i hriam kan tlaihmi kha cu ruangah kha ruangah tiah kan ti peng si ahcun kanmah lio i rakap kan rak luh lio ah cu a kha kan ti ahcun tinran training kainak zong kan phan men lai lo mandale nan run chung su song yi khan kan tli cang lai cucaah cun nanmah zong kha bantuk lungput nan neih nak hnga lo ding caah zei bantuk a ruang ah va si dih hmanh se law a donghnak bik kan i hlum mi cu dothlennak kan tuah mi hi ralhrang i kan teinak ding caah kan tuah timi kha nan lungput te ah rak um hram se cu lo si ahcun nan rawl a tam tikah rawl lo in nikhat ni nan um tikah nan tli sual lai nan zam sual lai nan i slender sual lai pakhat nan i slender sual lai anin tlaih hna si ahcun anin hrem hna lai i lungṭhong domi tu cu thi tiang zong nan chim lem lai lo lungṭhong lomi cu kan umnak sakhan tiang le kan cawlcangh ning tiang kha na kan phuan dih lai i a donghnak ahcun mah le mah or i hleh hla kan si sual lai cucaah cun zei bantuk a ruang ruangah kan rat si zongah kha bantuk lungput te ngei loin dothlennak tuah ding a ka ra ko timi lungput te kha zaangfanak ten nan tha zaang nan ruahnak vialte kha rakan hman piak hram u timi zong kha kan fanau le rakap hna te kha tu zan caan ah biapi tak kan vun ca kan vun duhmi hna si cun a pathumnak ah abikin a thantlang cu um ti lo an khang dih cang thantlang kong a chim ning pak me um ti lo hmailei tu ah dothlennak kan tei tik tu ah a remh than ding ramchung ramleng ummi vialte i kan rian si i chawva kan si khawh tawk an chuah tikin dothlennak a dih tu cun kan remh te hnga i a bikin Hakha hi kan biapi ngai rua ti ka ruah i cu Hakha ko chung i kuasami chung ah cun a bikin a pakhatnak ah bata i kan pastor te Iah hi tluk lai an nawn an thah cuahmah i an ti lio ah official in ca zong nan chuah ve lo. Duh lonak langhter ve ngatu nan tuahmi hi kan kan kuat ti tal zong tial ve ngatu. Biaknak kha vialte i ummi hna pakhat tal nih na kan tuah piak ngam lo maw? Ya nan daih ko. A pahnihnak, kan MP pawl khodet nan tlau di nan fimnak nan ṭhawnnak vialte pakhat tal nih ralṭha tein rak kan dirpi ve ngatu kan in bochan ko hna rak aw kan nih cu ramleng kan um i kan ka lawng in rak aw rian kan ṭuan khawh cang ko cu nanmah hmunhma ummi nih zeiruang ah dah nan cawl lo khuazei dan in ri thu dih me nan rak sui leo nan rak au nan rak khon mi vialte kha khuazei dah um dih cang nan zapi cun ti awk tha lo i mah chungah ram a daw ko mi kan pa le kan u le pakhat tal ni ta zeima zat na kan col cang pi kho lai lo maw ram chung um mi ro kon nan biapi tuk cu tu lawng si lo hakha kan mirum pawl khuazei dan nan tlau di nan chaw nan va ei cawk lo Zeiruang ah dah hi tluk harnak a tongmi hna fangkhat fang hnih tal zong nan sian ve lo. Kanmah zong kan ngeih ruang a si ve ṭung lo. Zakhat zan hnih te kan thawhmi cu si khawh chung te kan i zuam vemi si ko cu. Kan mirum pawl nanmah zong kha dala nan in i tel sual te lai. Cuta cun kan mirum pawl zong kha tuzan caan ah rak thei ve ti ka duh. Nan thei lo si ahcun tuzan ah kan zohmi hna nih rak siar cio u. An mah an theih ding khan rak aupi ve u, rak thenh cio u. Thlachiat ruat ti hna la u sih, thlachiat ruat caan si ti lo. Cuta cun a hmunhma ummi khan nan biapi tuk an in bochan ko hna. hriang a tlaimi sinah seh CDM a tuahmi sinah seh kan pastor te sinah seh kan MP pawl sinah seh tuzan chan ah zangfa tein khua fak pin nan chal cung nan lu rak ikhin ulo khua rak ruat ve cang u cun adongnak ah ka bia wen sau dau lai ca ka chim ding cu tam tuk na te te herh tuk lo mi zong ka chim sual lai i Tuzan caan ah zeiruang dah hi tluk in ramchung ram leng kan harsat ti si ahcun kan lung aa rual lo ruang a si. Kan lung i rual si law peng le tlang hi tanh tuk hna hlah u si law minung pakhat nih thla khat ah a tawm bik zakhat zan hnih cio hi tang ṭin hau si law zei kan ti lai rip tuk in cawi lo tein oil doh tein kan kalpi khawh ko lai tiah pei cu talo ka hmuhning si sihmanhsehlaw ruahning bantuk i thil a kal lo tikah atuk in kan i tu hna i a ngeimi nih cun an pek khawh ko natin wi zadat dah na pek khawh lai tu i thonga a thawhmi thongan wi zadat na thawh khawh te lai zadat dah kanmah nih kan thawh khawh ve te lai ka chim duhmi cu kan in u hna si loin zaangte kan cawi khawh dingmi tu ko kan lung aa rual lo ruangah rit tuk in tukchom in kan rak kal cang cu ram leng a chuakmi hi tluk vialte kan tam hna kan lung aa rual ko lonak cu a biapik in nan si le nan duh le thinung ko nan si lo le a poi lo hruaitu kan biapi tuk Khrihfabu ah bu aa ṭhenmi zong khi member kan si lo, hruaitu zungzal ruangah aa ṭhenmi an si. Cucaah cun atu kan caw kan cangnak ah hruaitu kan biapi tuk. Hruaitu hna kan lungput remh cang hna usih. I bang sawsawh hna la usih. Kan ṭuan khawh lo ahcun i din ko hna usih. Kan ṭuan khawh le ralṭha tein rak kan hruai ko u. Nuam tein rak kan hruai ko u. Hruaitu ṭha kan si lo zongah zultu ṭha si ding zong kan kan i zuam ve ko lai. i cuta cun kan hruaitu a si ci tuk i adonghnak ka ti lengmang i adonghnak zong a tam i adonghnak taktak bik ah pakhat te vun chim ka duhmi cu atu ah US pumpi ummi kan pa le hna kan u le hna nih project nganpi an sue cuahmah an tuah cuahmah tamdo a tho khomi an um tomdo a tho khomi an um a tho rih lomi zong kan um Ngakte in tho lo tatak cun mi hmai cu kan khap lai lo kan i zuam ve cio lai. Hihi tluk project nganpi an suai cuahmah lio ah kan ralkap hna nan mah zong nih nan thazaang rak kan chuahpiak hram u. Cun mipi hna ramdang lei nih an dil lio ah ramchung lei nih a sapnak an si ahcun Hi ralkap hi kan tei lai lo rakaw tei ding ah ruat hlah kan tei lai lo. Cucaah cun hi project nganpi a tlamtlinnak hnga ding caah tangka hi a biapi tuk kan ti nakin tangka nakin a biapi domi cu kan lungthin aa rual hmasa pakhat le pakhat kan i hmuh thiam hnu lawng i kan kal lawng ah hihi tangka nih hin rian tuan te ding si tangka zei tuk hmanh in tam hmanh se a donghnak ah cun zei hmanh lo hma kan lai lo i a donghnak bik a kha tangka vialte kha mi cheu zeimaw zat i rumnak ah cang te lai tuta cun kan lung i rual ko seh a tho kho domi zong tanin upat hna i zuam ko kan pa le a kan hruaitu project soimi zong zaangfahnak te hinak in thong chin rak kan hruai ko law ram chung ummi zong nih hi project nganpi a simi hi nan thei ding um thei lo ding um zeidah an an tuah tinak ding khan nan tuah dingmi te kha rak tuah ve hram ko law cuti cun teinak cu ni khatkhat ahcun kan hmuh ko lai an ni cu chim khawh si lo kan tuan do lai ma kan rau do lai ti kha si ko pa siang hak kau ngai ko bin chim e a ka chim rel so mi um sile ka ngai thiam tampi ka lo tha tuk tlamtling tuk tu zan akan zo tu han za pi chon kan lom tak tak se tu zan tha peknak na vin chim mi kha tampi cha zengin tala atharin te thazaang lak hrimhrim lai timi zong kha zumnak tampi ka nei cun comment tete a kan pe mi nan zapi cun kan lawm comment tha tha na kan pek kan lawm tuk hmai lei zong hi bantukin sai kan talai friday le sunday zan he bru ana kan nei peng lai ye hmai lei zong kan ngai peng ri ko timi te kan chim kan cun ruana na kan chiak mi online tuan na kan pengmi kan lak peng ko lak khawh zong kan zuam peng ko timi te zong kha dongnak bin chim ka du i hi vialin tu zai kan ruahnak cu kan non chung lai kan za pi tein mang tha u chun tha u kan tong than tin ha lai bye bye lom tuk mang tha u bye